il-Kunsill Malti u fejn wasal Atif? Inti ġejt hawn Malta, ma tgħixx jiġifieri fil-Pakistan, qed tgħix f'dinja kultura oħra u inti kif stinkajt ħafna milli jidher biex tipprova tintegra. Però ejja mmorru ftit lura meta ġejt hawn Malta l-ewwel darba. Kif ħassejtek bħala persuna ovvjament mhux Maltija li ġejt tgħix hawnhekk?
Jekk ngħidlek u jkun onest, Ngħidlek verament 100% eh, eh, truth. Meta kont niġi, kont niġi mill-Ġermanja hawnhekk, għax eh, qabel kont fil-Ġermanja u imbagħad kont ġejt fu Malta. Matul il-vjaġġ kollu bil-ajruplan kont nitlob, nitlob u nitlob biss. Għax kont nara li jina niġi eh, imur lejn il-pajjiż li ma nafx u xi għandi nagħmel kollox huwa differenti per dinja oħra naħseb u kont nitlob li il-mizzjoni li għandi fi moħħi biex naħdem fi din dan il-pajjiż alla jagħtina kuraġġ u erf u biex naf in-nies imma meta Kont ħriġt barra mill-ajruport ta' Malta, ħassejt li wasalt id-dar tiegħi. U kien u ħassejt komdu, ħafna komdu. Uh, u issa wkoll meta għandi xi ħafna ħabibu l-familja, xi membri tal-familja fil-Ġermanja wkoll. Ma meta jmur Ġermanja, U ma nħoss li dan huwa pajjiż tiegħi. U dejjem irid biex nerġa' lura għax Malta huwa pajjiż tiegħi u nista' ngħid illum li Malta huwa it-tieni pajjiż u it-tieni dar tiegħi. U inħobb Malta mhux l-inqas biex inħobb il-pajjiż ta' tiegħi li huwa Pakistan. U meta ngħix hawn naħseb u nemmen li inħobb iktar Malta u jadin huwa wkoll Eh, din erf u kol ġi mill-fundatur tal-komunità tagħna u mill-profeta Islam u għalli eh, dan huwa dmir ta' kull musulman li jħobb il-pajjiż fejn jgħix kemm huwa jħobb il-pajjiż tiegħu. U aħna il-komunità tagħna u jien ukoll personalment inħobb Malta ħafna u aħna jridu biex najn nud dan il-pajjiż. mhux inkunu eh, burden fu dan il-pajjiż, imma jkunu parti. U aħna wkoll kellimt mal-darba mal-Prim Ministru, mal-President, mhux tal-lum, President Edi Fenni Kadami, u hemm ħafna membri parlamentari jiena dejjem nitkellem magħhom li jekk Malta għandha bżonn Alla ħares, aħna dejjem nibqgħu fil-paċi, imma jekk Malta għandha bżonn, aħna il-komunità tagħna kulħadd sa jkun fuq il-qudiem. Mhux nibqgħu lura li dan huwa mhux nagħmlu xejn, le, aħna nkunu qudiem u najnu din il-pajjiż kemm nistgħu.
Issa din hija l-parti ta' l-ikel, fil-fatt hawnhekk hawn riħa taqsam

We eat with hand rice. We can use or spoon, knives. We do use. You do use.
Yes, we use those things.
Yes, sure. Għatif, ħabib tijak il-lum, nistaw najdu barra li student. Ehm, kif taħseb li irnexxielu jintegra daqsek fis soċjetà Maltija, integra ħafna u koll? Ehm,
jiena niftakar il-latif fil-vera bidu tijaw għawek, meta ġiexa u Malta, għamel jisu l-ewel xur, Kull ma kien jagħmel, jara l-aħbarijiet li jista' jara fuq it-television kollha, jaqra l-gazzetti kollha, ried isir jaf il-kultura ta' Malta. U għalkemm kien jiltaqa' man-nies kien joqgħod daqsxejn lura għaliex ried verament jifhem x'inhi l-kultura Maltija qabel jibda jaġixxi jew qabel jibda jaħdem fil-kultura Maltija. Naħseb illi dak illi għamlu illum il-ġurnata parti mill-kultura tagħna huwa l-karattru tiegħu. Il-karattru li l-ewwel ħaġa huwa karattru ferriħi ħafna, huwa karattru li jrid jitkellem ma' kulħadd, irid isir jaf lil kulħadd qabel ma jipprova jurihom hu min hu. U naħseb illi il-fatt li kull fejn imur għatif jagħmel il-ħbieb, sew jekk għandu lezzjonijiet tal-Malti, l-għallim mhux ħajibqa' għalliem imma ħajsir ħabib. Jekk imur il-bank, tal-bank mhux ħa jibqa' sempliċement il-persuna li qed taħdem il-bank, imma ssir il-ħabiba tiegħu. Kull ħaġa li qiegħed jagħmel għad ma jiltaqax man-nies biex jieħu minn għandhom dak li għandu bżonn jieħu biss, imma dejjem imur lil in għaliex ifittex il-ħbiberija ma' kull persuna li jiltaqa'. U naħseb li din kienet waħda mill-fatturi li għalija għatif illum il-ġurnata integra sew wara erba' snin.